Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, giç ýagşy, gadyrdan tomaşaçylar. Täze ýylyňyz gutly bolsun, ata Watandaky, ata Watanyň töweregindäki ýurtlarda ýaşaýan, täze iki müň ýigrimi üçünji ýyla giren tomaşaçylygymyz, ildeşlerimiz, egindeşlerimiz hemmäňize gutly bolsun, düşümli bolsun. Siz Täze ýyla başladyňyz, biz Täze ýyla garaşyp otyrys. Ýöne biz Täze ýylda boljak täze öwrülişiklere, Täze ýylda türkmeniň bagtynyň çüwüp başlajak täze döwre ýurduň içindäki we daşyndaky ähli demokratik oppozisiýa güýçleri höküminde şoň alýansy, bileleşigi bolan Türkmen hereket demokratik guramasy ýa-da Halk fronty höküminde gowy taýýarlygymyzy gördük, Hudaýa şükür. Täze ýylda hem men netijeleri bilelikde göreris. Ýöne häzir indi daşary ýurtdaky Türkmenistanly ildeşlerimiziň täze ýyla girjek bir ýurdy bar Türkiýe. Bir ýarym sagada ýarym sagatdanam az wagtdan şolar täze ýyla girýär. Şonuň üçin täze ýyldan öňürti şu iki müň ýigrimi ikinji ýylda Türkmenistanda nähili möhüm wakalar bolup geçdi, nähili syýasy oýunlar edildi, ediljek boldy, manipulýasiýalar ediljek boldy, şuň bilen baglanyşykly bir halkara hasabat bar. Türkmenistanyň hronikasy neşiriniň çap eden bir hasabaty bar. Türkmenistanyň hronikasy neşirine esaslanyp taýýarlanan şu iki müň ýigrimi ikinji ýylyň möhüm wakalarynyň jemini men siziň dykgatyňyza ýetirjek. Ondan soň Türkiýedäki dostlarym bilen bilelikde, egindeşlerimiz bilen bilelikde biz gönümel efirde, ýaýynda, wideo gepleşik arkaly Täze ýyla girjek bolýas. Şonuň üçin şoňa çenli jemläp ýetişmekçi, nesip bolsa. Şu günki mewzuk tema iki müň ýigrimi ikinji ýyldaky esasy wakalar, ýagny Türkmenistanda nähili möhüm wakalar bolup geçdi? Türkmenistanyň hronikasy neşirine esaslanylan bir ýylyň jemi bar, Kira Kremer diýip biri taýýarlapdyr. Şony siziň dykgatyňyza ýetirýän. Bütin dünýä üçin ýene bir kyn ýyl gutarýar. Ýagny iki müň ýigrimi ikinji ýyl bütin dünýä üçin gaty bir kyn ýyl boldy. Bu iki müň ýigrimi ikinji ýylda esasy habar Russiýanyň, ýagny Putiniň Ukraina çozmagy, Ukrainany basyp almagy boldy. Türkmenistanda iki müň ýigrimi ikinji ýyl ýurduň goşa hökümetine geçiş, adaty milli ýaşaýyş düzgünleriniň girizilmegi we aýallaryň hukuklarynyň bozulmagy ýaly syýasy göçümleň ýyly boldy. Häkimiýetleriň türk ýolbaşçylaryna öz raýatlary üçin wiza düzgünini girizmek islegi hem garaşylmadyk ýagdaý boldy. Türkmenistanyň Hronikasynyň neşiri geçen ýyl bolan ýatdan çykmajak şu we beýleki möhüm wakalary ýada salyp, ýylyň jemini siziň dykgatyňyza hödürleýär. Maşgala dolandyrylyşy. On dokuzynjy martda Aşgabatda Türkmenistanyň üçünji Prezidentiniň kasam kabul ediş dabarasy bolup geçdi we Serdar Berdimuhamedow kakasy bilen deňeşdirilende ýetmiş iki bitin ýüzden togsan ýedi göterim ses alyp Türkmenistanyň üçünji Prezidenti boldy. Täze döwlet Baştutanynyň saýlanmagy ýurduň syýasatynda düýpli üýtgeşmelere getirmedi. Kiçi Berdimuhamedow Ministrler Kabinetine täze keşpler getirmedi, öňki kärdeşleri we işewür adamlary bilen ähli möhüm duşuşyklary ilki kakasy, Halk Maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow geçirýär. Mundan başga-da geçiriljek wezipä laýyk gelmeýän KK-nyň gatnaşmagynda gurnalýan ýygnaklarda premýer-ministrleriň orunbasarlary Türkmenistanyň ykdysadyýetinde dowam edýän pese gaçyş sebäpli ýiti tankyt edilýär. Kaka Berdimuhamedowyň daşary ýurt saparlary hem azalmady. Bu Özbegistanda geçirilen Türki döwletleri Döwletleriniň Guramasynyň Prezidentleriniň Geňeşiniň mejlisine we Russiýa Federasiýasyna, Ýaponiýa, şeýle-de Günorta Koreýa gurnan saparlaryndan ybaratdy. Şol bir wagtda Serdar aç-açan içgysgynç görnüşde sebitleriň ýolbaşçylary we Ministrler Kabinetiniň mejlisleri bilen bilelikde hepdelik duşuşyklar geçirýär. Kärdeşleri bilen duşuşyklarda kagyz ýüzündäki sözleri okaýar we kän bir höwes bilenem bolmasa beýleki dabaralary geçirýär, şolara gatnaşýar. Teswirnama, dynç alyş günlerine gül desselerini goýmak ýa-da nahal oturtmak bolsun, prezidentlik ondan edil kakasy ýaly lezzet almaýandygyny aýdyň görkezýär. Adaty patriarhiýa. Baharda Türkmenistan dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde häzirki wagtda aýal-gyzlaryň kosmetika serişdelerini ulanmagy, botoks sanjymlaryny almagy, gaşlaryny boýamak we dyrnaklaryny artdyrmak, ösdürmek, timarlamak ýaly zatlaryň gadagan edilen ýurdy höküminde bütin dünýä metbugatynda agzaldy. Şeýle gadaganlyklaryň hemmesi ýaly bu-da sese goýulmady ýa-da kanun esasynda kesgitlenmedi. Şoň üçin wezipeli adamlar öz inisiatiwasy boýunça, öz islegine görä bu gadagançylyklary keýpine görä amala aşyrdy. Bir ýerde gözellik salonlary ýapyldy, bir ýerde dyrnaklar we saç boýaglary dükan tekjelerinden ýitirim boldy. Gadaganlyklar bilen bir wagtyň özünde talyplar we tutuş ýurt boýunça býujet guramalarynyň işgärleriniň aýal-gyzlar bilen ahlak hem milli däp-dessurlary berjaý etmek temasy boýunça ýygnaklar geçirilip yzygiderli ýagdaýda we habar beriş serişdeleri bu meselä ähli maksatlary, ähli makalalary bagyşlady, ýagny bar ünsüni hut şu meselä gönükdirdi. Birnäçe aýdan soň gadaganlyklar azaldy we indi türkmen aýal-gyzlary dellekhanalara erkin baryp, dodaklaryny oňardyp bilýärler, emma Türkmenistan şonda-da dünýäniň beýleki ýurtlary üçin aýallaryň botoks we ýasama dyrnaklary üçin jerime salynýan ýurdy höküminde bolmagynda galýar. Aýal-gyzlar temasynyň dowamy höküminde şu ýyl haýsydyr bir mesele çözülýän ýurt üçin maşgaladaky aýallaryň ýagdaýy barada aç-açan hasabatyň ýaýradylandygyny ýadymyzdan çykarmalyň. UFPA tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, Türkmenistanda sekiz aýaldan biri, ýagny bu umumy aýallaň ýüzden on iki göterimine barabar bolýar, ömrüniň belli bir döwründe ýanýoldaşy ýa-da ýoldaşy tarapyndan fiziki we, ýa-da, jynsy zorluga duçar edildi. Şol bir wagtda ejir çeken aýallar ýerli häkimiýetlere we jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerine seýrek ýüz tutdular. Sebäbi goşa dyrnagyň içinde, maşgalanyň abraýyna zyýan bermek islemeýärdiler. Şeýle-de bolsa meseläni boýun almak entek ony düzeltmek üçin ilkinji ädim däl. Has dogrusy, gözlegiň geçirilmegi halkara guramalar tarapyndan hökmany şertdi. Bular diňe bir hökmanylygy ýerine ýetirdiler. Başga bolan zat ýok. Bize türk deňiz kenarlary gerek däl. Türkmen migrasiýasynyň migrantlarynyň köpçüliginiň erkin işlemek üçin gidip bilýän ýurdy bolan Türkiýe, muňa garamazdan Türkmenistan bilen wiza düzgünini girizdi. Bu on üçünji sentýabrda bolup geçdi, bu karar türkmen häkimiýetleriniň haýyşy boýunça kabul edildi, muny Aşgabat hökümeti, goşa durnagyň içinde, raýatlarynyň Türkiýede galmagynyň kadalaryny yzygiderli gowulandyrmak we oňa täzelikler girizmek islegi görnüşinde düşündirdi. Şeýle goşadyrnagyň içinde haýyş ilatyň köpçülikleýin göçmegi we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň oppozisiýa çykyşlaryna has köp üns berip başlamagy bilen baglanyşykly bolsa gerek. Migrantlar iki müň ýigriminji we iki müň ýigrimi birinji ýyllarda Stambulda işjeň hereketleri görkezdiler. Aktiwistler Berdimuhamedowy režimini diňe bir ykdysady kynçylyklar we ilatyň garyplygy üçin däl-de, eýsem, Lebapdaky hem Marydaky tupanlaryň pidalary, we häzirki hökümeti aladanalryp aladalandyryp bilmeýän koronawirusyň ýoklugy baradaky maglumatlary tankytladylar. Muň üçin nägileligini bildirdiler, ýenjildiler we deportasiýa merkezine iberildiler. Indi Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurtdan çykmagy hasam kynlaşdy. Suw ýetmezçiligi. Türkmenistan indi birnäçe ýyl bäri guraklykdan we suw ýetmezçiliginden ejir çekýär we bu ýyl ýurt üçin iň gurak bir ýyla öwrüldi, iki müň ýigrimi ikinji ýyl. Garaşsyz habar beriş serişdeleri ilatyň suw üpjünçiligi we ekin meýdanlaryny suwarmak bilen baglanyşykly meseleler barada yzygiderli ýazýarlar. Ýöne, şu ýylyň ýazynda ýurduň ýolbaşçylary ulgamyň pidasyna öwrülen bu meseläni ahyrynda boýun aldylar, ykrar etdiler. Maý aýynyň başynda prezident agrosenagat toplumyna jogapkär premýer-ministriň orunbasaryna ekilen meýdanlary suwarmagy, derýalaryň we kanallaryň ýagdaýyny seljermegi, şeýle hem olary arassalamagy we suw tygşytlaýyş tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy buýurdy. Bir aý geçensoň, döwlet Baştutany Amyderýa we Garawun kanallaryndan başlap, derýa akabalaryny gözden geçirmegi we arassalamagy tabşyryp, wezipeli adamlary işinden aýyrdy. ministrlerden şeýle hem suwy gaýtadan işleýän zawodlary gurmak we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine suw bermek mümkinçiligini öwrenmek tabşyryldy. Soňky aýlarda resmiler adatça belli bir sebitiň goşa dyrnagyň içinde suw üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça işler barada hasabat berip başladylar. ýagny Aşgabadyň suw üpjünçiligi bilen baglanyşykly. Aýratyn çärelere gelsek, Daşoguz derýasynda suw howdanynyň gurluşygy ýaňy başlandy. Balkan sebitiniň ýaşaýjylary üçin suwy gaýtadan işleýän zawodyň gurluşy üçin tehniki, ykdysady esaslandyryş düzüldi. Şu tomus bilen bilelikde paýtagtda we sebitlerde suw üpjünçiligi henizem kesilmäge dowam etdi. Bökdençlikler dowam etdi. Pagta ýygym kampaniýasy şowsuz boldy. Oba hojalygynda ýene bir ösüş. Döwlet habar beriş serişdeleriniň adatça bu ýagdaýlarda pagta hasylyny ýygnamak meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi barada goşa dyrnagyň içisinde gowy habarlaryň, ýagşy habarlaryň ýokdugy boldy. Bu ýyl pagta ekilýän meýdanlaryň göwrümi alty ýüz ýigrimi müň gektardan bäş ýüz segsen müň gektara çenli azaldyldy, ýöne bir million iki ýüz elli müň tonna hasyl almak, pagta hasylyny almak meýilnamasy öňküligine galdy. Adatça prezidentiň ýerine ýetirilişi barada noýabryň ilkinji on gününde Şol aýyň ikinji ýekşenbesinde bellenýän Hasyl baýramyna has ýakyn wagtda bu ýagdaý habar berilýärdi. Geçen ýyl bu barada on birinji noýabrda, iki müň ýigrimi nji ýylda bolsa bäşinji noýabrda habar berildi. Oba hojalygynyň ministriniň orunbasary soňky gezek ikinji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde dowam edýän pagta hasyly barada hasabat berdi. Ýöne on altynjy dekabrda pagta ekmek üçin meýdanlaryň taýýarlanýandygy barada-da ýene hasabat berdi. Belki-de häkimiýetler, Türkmenistanyň hronikasynyň birnäçe gezek habar berişi ýaly, meýilnamanyň durmuşa geçirilmeýändigini boýun aldylar, şeýlelikde, oktýabr aýynda Gurbanguly Berdimuhamedow sebitleriň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi we ýygnakda oba hojalygynyň ýaramaz ýagdaýy üçin ýolbaşçylary ýiti tankytlady. Şeýle hem ýurduň pagta hasylynyň pesdigini belläp, şu ýyl ýygnak şu ýyl ýygnamak hasyl ýygnamak meýilnamasynyň ýerine ýetiriljekdigine şübhe bildirdi. Pygamberdi Allaberdiýew azatlyga göýberildi. Şu aktiwistiň adyny dogry aýdyp bilmeýänler bar. Şoňa dil öwrülmeýänler bar. Geçen ýylyň iň gowy habary. Balkanabatdan Pygambergeldi Allaberdiýewiň ýagny elli ýaşly aklawçynyň boşadylmagy boldy. Iki müň ýigriminji ýylyň sentýabr aýynda Allaberdiýew oppozisiýa aktiwistleri bilen baglanyşygy üçin alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne häkimiýetler onuň huligançylykda we bilkastlaýyn fiziki, beden şikesinde günäkärlenendigini aýdýarlar. Ol Bitaraplyk güni mynasybetli bagyşlanan Türkmenistanyň üç ýüz sekiz raýatynyň günäsi geçirilen raýatyň sanawyna giren bolsa gerek. Bu goýberilişiň noýabr aýynyň ahyrynda Ýewropa Bileleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça yzygiderli geçirilýän gepleşikleriň nobatdakysynyň täsir eden bolmagy ähtimal. Şeýle hem bu duşuşygyň öňüsyrasynda häkimiýetler pasportyny yzyna berip, alty ýyl türmede oturan Agajuma Baýramowa, ýagny Agajuma Baýramow žurnalist Soltan Açylowa bilen birnäçe gezek söhbetdeşlik geçirendigi üçin basylypdy. Agajuma Baýramowa pasportyny berýärler, soňam garyndaşlary bilen duşmana rugsat berilýär. Muňa garamazdan, syýasy sebäplere görä iş kesilen beýleki aktiwistler we žurnalistler henizem tussaglykda saklanýar Türkmenistanda, ýagny, lukman Hursanaý Ismatullaýewa iki müň ýigrimi birinji ýylyň sentýabr aýyndan bäri dokuz ýyl azatlykdan mahrum edilen görnüşde tussaglykda. Habarçy Nurgeldi Halykow iki müň ýigriminji ýylyň sentýabr aýyndan bäri dört ýyl möhlet bilen tussaglykda. Murat Düşemow iki müň ýigriminji ýylyň awgust aýyndan bäri dört ýyllyk möhlet bilen otyr. Gaz üpjünçiligini diwersifikasiýa etmek synanyşyklary. Türkmen tebigy gazyny Azerbaýjanyň we Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa ýetirmek pikiri Rejep Taýyp Erdogany herekete geçirdi. Russiýa garşy sanksiýalar bilen öz ýurduny tebigy gaz merkezine öwürmäge we alternatiw çeşmelerden gök ýangyç üpjün etmegiň ugurlaryny döretmäge synanyşýan Türkiýe, bu teklip bilen içgin gyzyklandy. Dekabr aýynyň ortalarynda Awazada geçirilen Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýe Baştutanlarynyň ilkinji üçtaraplaýyn sammitiniň esasy möwzugy şu boldy. Türkmen gazyny Azerbaýjana eltmegiň mümkinçilikleri höküminde Hazarasty gaz geçirijisiniň guruljagy göz öňünde tutulýar. Russiýanyň senatory öz ýurdunyň muňa rugsat bermejekdigini, şeýle-de suwuklandyrylan gazyňam Hazar deňziniň üsti bilen daşalmagyna garşydyklaryny aýratyn nygtap geçdi. Şeýle-de bolsa bu mewzuk, bu tema häzir diňe ara alnyp maslahatlaşylýar, ýagny iki wariantyňam durmuşa geçirilmegi ýakyn geljekde mümkin görnenok. Munuň bilen bilelikde, Türkiýe Türkmenistanyň Türki Döwletleriniň Guramasyna goşulmagyny ýola goýmak isleýär. Bu gurama agzalyga çagyryşy dürli derejeli türk resmileri ýylyň dowamynda ençeme gezek gaýtalap geçdiler. Erdogan sammitde, Geçen ýyl synçy agza hökmünde guramamyza goşulan Türkmenistanyň doly agzalyk etabyny tamamlamak güýjümizi hasam güýçlendirer diýdi. Türkmenistan bolsa muňa henizem garşylyk görkezmäge dowam edýär. Arkadag şäheri. Arkadag indi diňe Gurbanguly Berdimuhamedowyň resmi ady bolman, eýsem, goşadyrnagyň içinde, tutuş türkmen halkynyň isleglerini göz öňünde tutup saýlanandygy aýdylýan Ahal welaýatynyň täze paýtagtynyň adydyr. Öňki prezidentiň özi şäher üçin, goşa dyrnagyň içinde, häzirki zaman bir ady saýlap almagy, at dakmagy haýyş edipdi. Resmi däl bolsa-da, ýurduň hökümdary diýen döwrebap oýlanyp tapylan atdan has döwrebap Başga nähili at bolup biler? Gurbanguly Berdimuhamedow iki müň on sekizinji ýylyň güýzünde täze şäher gurmak niýetini yglan etdi, ýöne munuň negatiw migrasiýa ösüşi we çynlakaý ykdysady krizis bolan ýurt üçin näme üçin, näme sebäpli zerurdygyny düşündirmedi. Şeýle-de bolsa, bahasy bir ýarym milliard dollar diýip çak edilýän bu şäher bir müň iki gektar meýdanda gurulýar we ýetmiş müň ilat üçin niýetlenýär. Arkadagda kimiň ýaşajagy we ol ýeri göçüň nähili boljagy entäk belli däl. Şeýle-de bolsa, Häkimiýetler Arkadagyň ýaşaýjylarynyň we ilkinji etapda on iki müň maşgalanyň şol ýerde ýaşajakdygyna, goşa dyrnagyň içinde, has gowy ýaşaýyş şertlerine mätäç adamlary öz içine aljakdygyna ynandyrdylar diýýär. Ilat ýazuwy. On ýedinji dekabrdan ýigrimi ýedinji dekabra çenli Türkmenistanda ilat ýazuwy geçirildi. Ýurduň Garaşsyzlygynyň taryhynda üçünji ilat ýazuwy gurluby. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda geçirilen ilkinji ilat ýazuwyna görä ýurtda dört bütin ondan dört million adam ýaşaýardy. Emma iki müň on ikinji ýylda bolup geçen soňky hereketiň netijeleri hiç wagt çap edilmedi. Ýurduň alty bütin ondan iki million ilatynyň bardygy resmi taýdan çak edilýär, emma bu maglumatlaryň nämä esaslandyrylýandygy aýdyň däl. Elbetde, häkimiýetler ilatyň güýç we bagt döwründe ýaşaýan döwletde nähili akymynyň bolup geçýändigini görkezmek islemeýärler. Täze ilat ýazuwyna degişli ýerler, adatdan bolşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň bölümleri, işgärleri, wekilleri, esasanam, UNFPA tarapyndan taýýarlandy. Bilermenler topary Türkmenistana iki gezek baryp gördi. Aprel aýynda çärä taýýarlyk görmek üçin we geçiriljek senesinde ilat ýazuwyna gözegçilik etmek üçin, ilat ýazuwyny alýanlary raýatlara garyndaşlarynyň göçmegi bilen baglanyşykly sorag bermäge we ilat ýazuwynyň netijelerini çap etmäge çagyrdylar. UNFPA netijeleri Netijeler köpçülige ýetirilende we paýlananda ilat ýazuwynyň gutarnykly hasaplanýandygyny birnäçe gezek nygtady, ýagny intäk hasaplamaga dowam edýärler. Emma munuň haçan gutarjakdygy belli däl. Dekabr aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Bilermenler topary bilen geçirilen ýygnakda türkmen tarapynyň goşa dyrnagyň içinde ilat ýazuwynyň netijelerini mundan beýläk neşir etmek baradaky tekliplerini halkara kadalara we ýörelgelerine laýyklykda öwrenjekdigini aýtdy. Mejlis diplomatiýasy täze ýyla girilýär. Sanlyja ikije minut galdy. Mähriban doganlar, Türkiýedäki ildeşlerimiz, zähmet çekýän doganlarymyz, Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun! Türkiýede şowlulyk işleňizde, durmuşyňyzda şowlulyk arzuw edýäs. Işiňiz ilerik bolsun! Mejlis diplomatiýasy. Iki müň ýigrimi ikinji ýyla çenli türkmenleriň parlament diplomatiýasy barada hiç kimiň eşitmedik bolmagy ähtimal. Hut söz, hut şu sözlemi Ýylyň sözlemi diýip atlandyryp bolar. Ýylyň sözlemi şu. Mejlis diplomatiýasy. Ozal ýylyň sözi türkmenistanly sanlaşdyrmakdy. ýagny elektron döwlete öwürmek. Bu Gurbanguly Berdimuhamedowyň prezidentlik döwründäkiden hem has işjeňdigini görkezmek maksatly edýän aladasy. Ozal türkmen parlamenti barada hiç kim bilmeýän bolsa indi bu baradaky habarlar döwlet metbugatynyň sahypasyndan aýrylanogam. Has takygy, Mejlisiň wekilleriniň ylaýta-da hut biriniň edýän işi barada. Goşa durnagyň içinde, Mejlis diplomatiýasy, Halk Maslahatynyň Milli Geňeşiniň Başlygynyň prezidentler, ministrler, telekeçiler we köplenç parlamentarizmden gaty daş bolan beýleki adamlar bilen geçirýän ýygnaklaryna degişlidir. Parlamentarizmi ösdürmegiň zerurdygy Kaka Berdimuhamedowyň diňe bir syýasy däl, eýsem, ykdysady hyzmatdaşlygy hem ara alyp maslahatlaşýan daşary ýurda eden resmi saparlaryny esaslandyrýar. Döwletiň ilkinji birinji gaýynenesi. Türkmen döwlet metbugatynyň şu ýyl ýazyşy ýaly, gaýyn enesi Gelnine, goşa dyrnagyň içinde, türkmen maşgalasynyň çuňňur patrialhal esaslaryny we ýene goşa dyrnagyň içinde, gelni näme etmelidigini sözsüz düşünmeli, islegleri gözi bilen çaklamaly. Bu düzgün ýurduň birinji aýaly üçin kadadan çykma däldi. Şu ýyl Serdar Berdimuhamedow köpçülige diňe bir gezek aýalynyň adyny görkezdi. Ady henizem aýalynyň özüni görkezdi. Ady henizem metbugada mälim däl. Bu aprel aýynyň başynda Hindistanyň prezidenti Rama Nata Kowinda we aýaly Sawita Kowinda ilkinji döwlet sapary bilen Türkmenistana baranda bolup geçdi. Bu derejedäki saparlarda garaşylyşy ýaly Hindistanyň birinji aýaly üçin Aşgabatda medeni çäreler gurnaldy. Serdaryň aýaly myhmanlaryň sapary mynasybetli berlen resmi nahara gatnaşsa-da, gatnaşmasa-da, Oňa ýol, hä, gatnaşsa-da, ne resmi nahara gatnaşypdyr, ýöne serdaryň ýanynda oturmandyr, oňa ýoldaş bolmandyr. Türkmenistanda oňa serdar ýaly nominal rol, ýagny belli bir derejede çäklendirilen has takygy az ygtyýarly bir rol berlen ýaly serdaryň aýalyna. Muň tersine adamsy prezident bolan wagtynda metbugatda diňe bir gezek peýda bolan döwlet baştutanynyň ejesi we öňki prezidentiň aýaly Ogulgerek Berdimuhamedowa köpçüligiň öňünde çykyş edip birinji aýal bolup hyzmat etmegi has ähtimaldy. Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlary är-aýallar bilen bilelikde ilkinji üçtaraplaýyn sammite gatnaşmak üçin dekabr aýynda Türkmenistana gelenlerinde, Ogulgerek Berdimuhamedowa tarapyndan medeni çärelerde hem resmi çaý oturylyşygy wagtynda kabul edildi we olara ýoldaş boldy. Bu ýyl şeýle hem Türkmenistanyň hormatly haly dokaýjy adyna eýe boldy, Ogulgerek Berdimuhamedowa. Ýaponiýa sapary wagtynda adamsyna ýoldaş boldy. Hatda koronawirus bilen şertnama baglanyşylanda Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogana we aýalyna gowy arzuwlar bilen ýüzlendi. Türkmenistanyň hronikasy okyjylaryny ýetip gelýän Täze ýyl bilen gutlaýar. Size parahatçylyk, durnuklylyk we saglyk arzuw edýär. Goý täze ýylda azajygam bolsa gowy habar alalyň diýip dileg edýär Türkmenistanyň Hronikasy. Biz hem Türkmenistanyň Hronikasyna iki müň ýigrimi ikinji ýylyň möhüm wakalar bilen baglanyşykly ýylyň jemini taýýarlap halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirenligi üçin Çäksiz minnetdarlyk bildirýäs şunça işiň aladaň arasynda mähriban doganlar. Häzir men bu efirden çykyp täze bir efire gidjek. Täze efirimizde başga tema, ýagny iki müň ýigrimi ikinji ýylda türkmen hereketiň alyp baran işleri, aktiwistlik we oppozisiýa işleri hem-de adam hukuklary nähili boldy iki müň ýigrimi ikinji ýylda? Şoň bilen baglanyşykly gysgajyk söhbet ederis, hasabatlara, maglumatlara, sanlara, bolup geçen ýagdaýlara syn ederis. Häzir bu efiri ýapýan, indiki efire başlaýan. Şoň üçin Täze ýylyňyz gutly bolsun! Türkiýedäkiler girdi. Bütin arzuwlaryňyz hasyl bolsun, hemme zadyňyz täzelensin, täze ýylda, täze döwürde Watanymyzda nesip bolsa, bilelikde gülüp oýnap gatnaşar ýöreris. Täze ýylyňyz gutly bolsun!